Mathai dal nganak Jesuh nih mizapi kha a hmuh hna tikah tlang cungah a kai i cuka ah cun a ṭhu. A zultu hna kha amah velchum ah cun an i pum i a ka a pau i a cawnpiak hna. Mi chanbau kan si ti aa hngalmi cu lunglawmmi nan va si dah! Vancung pannak cu nanmah ta a si. A ṭap a hrammi cu lunglomi nan va si dah, Pathian nih aan hnemh hna lai. Nun a nemmi cu lunglomi nan va si dah, Pathian nih aan kamhmi hna kha nan co lai. Pathian duhnak tuah kha nan duhnak ngan bik i a chiami cu lunglomi nan va si dah, Pathian nih nan duhnak cu a tlinter lai. Midang cungah zaangfahnak a ngeimi cu lunglomi nan va si dah, Pathian nih aan zaangfah hna lai. Lungthin a thiangmi cu lunglomi nan va si dah Pathian kha nan hmuh lai. Mi le mi karah remnak a sertu cu lunglomi nan va si dah Pathian nih ka Fa tiah an ti hna lai. Pathian nih tuah u a timi tuah ruangah hremnak a ingmi cu lunglomi nan va si dah vancung pennak cu nanmah ta a si. Nannih cu ka zultu nan si ruangah mi nih an in nihsawh hna i an in hrem hna i lih a phunphun an in puh hna tikah nan caah lunglawmh awk a va si dah! Nan lung i lawm u law nan thanuam ko u, zeicahtiah vancung khua ah laksawng tampi chiahpiak nan si ko. Cu bantuk cun pei nan hlan i a rak ummi profet hna kha an rak hrem hna cu. tiah a ti. Nannih cu vawlei cite nan si, sihmanhsehlaw cite kha a alnak cu a lo ahcun zeitindah alter khawh a si ṭhan ti lai? Santlaihnak kha a ngeih ti lo caah hlonh awk le lamh awk men a si ko cang. Nannih cu vawlei ceunak nan si, tlang cungah an tlakmi khua cu zeihmanh nih a phen kho lo. ahoman nih meifa an van tikah kho an khuh bal lo. Mei vannak tu ah khan an chiah tawn i inn chung i a um mi vialte kha a ceuh dih hna. Cu bantukin nannih nan ceunak zong cu mi hmaiah a ceu awk a si. Cuticun thilṭha nan tuahmi kha an hmuh lai i vancung khuai a ummi nan pa kha an thangṭhat lai. Moses nawlbia hna le profet hna cawnpiaknak kha hrawh awkah a ra tiah ka ruat hlah u. Annih kha hrawh awkah si loin an cawnpiaknak kha tlinter awk tu ah ka ra. Mah hihi philh hlah u, van le vawlei an hmunh chung paohpaoh cu phungbia hi a deh pakhat te hmanh siseh, a rin pakhat te hmanh siseh a rawk lai lo. Zeizong vialte hi a donghnak an phak hlan ah cun an rawk lai lo. Cucaah cun ahohmanh nih nawlbia lak i a hme bik te hmanh kha zul loin a um i midang zong kha cu bantukin a cawnpiak hna ahcun cu pa cu vancung pennak chungah a hme bik a si lai. Cun nawlbia kha a zul i midang zong kha cu bantukin zul awk tiah a cawnpiakmi hna cu vancung pennak ah mi ngan a si lai. Cucaah Pathian nih tuah hna seh ti an duhmi hna tuahnak ah phungbia cawnpiaktu hna saya hna le Farasi mi hna nakin nan fal deuh lo ahcun vancung pennak chungah cun nan lut kho lai lo. Lai va nawng hlah u, lai a nawngmi paoh cu biaceihtu hmaiah chuahpi a si lai tiah hlanliomi hna an rak ti tawn hna ti kha nan theih. Asinain kei nih cun a u a nau cung i a thin a hungmi paoh cu biaceihtu hmaiah chuahpi nan si lai i a u siseh, a nau siseh zei rual ram lo a timi paoh cu biaceihtu bu sinah chuahpi nan si lai. Cun ahohmanh a u siseh a nau siseh mihrut a timi paoh cu helmei chung i tlak awkah aa tlakmi nan si lai, kaan ti hna. Cucaah Pathian sinah nan laksawng cu biakṭheng cung i pekchanh na zalh tikah khan na unau pakhatkhat kha na cungah thinhunnak a ngei ti na hun hngalh ahcun biakṭheng hmaiah cun na laksawng cu chia ta law khulrang in va kal law na unau he khan remnak va tuah. Cu hnuah cun ra ṭhan law Pathian sinah na laksawng cu va pe. Mi pakhatkhat nih taza aan cuai i zung ah aan chuahpi ahcun a caan a um rih lio zung nan phak hlanah khan amah he cun remnak tuah i zuam. Cuka na phak hnuah cun biaceihtu sinah khan hluai na si lai i biaceihtu nih cun palek sinah aan chanh chin lai i thong ah an in thlak lai. Biangai tein kaan chimh, dan an in tatmi a dongh tiang khitkhat na inn hlan tiang thongah cun na um lai. Nulepa sualnak va tuah hlah an ti tawn cu nan theih. Sihmanhsehlaw kei nih cun ahohmanh nih nu kha sual duhnak lungthin he a zoh ahcun cu pa cu a lung chungin a sual cang tiah kan ti hna. Cucaah na orhlei mit nih aan sualter ahcun khoih law hlonh ko, na pum dihlak hell chung tlaknak cun na pum cung thil pakhatkhat na sungh cu a ṭha deuh. Na orhlei kut nih aan sualter ahcun tan law hlonh ko. Na pum a ningpi in hell chung i tlaknak cun na kutke pakhatkhat sung cu a ṭha deuh vingvan. Ahohmanh nih a nupi kha a mak ahcun maknak ca kha pe seh, tiah ti a si fawn. Sihmanhsehlaw kei nih cun hitihin ka ti: Mipa nih a nupi kha zumhawktlak loin a um ti ṭung lo i a mak ahcun a nupi kha va a ngeih tikah va cungin pa a duhter a si. Cucaah mipa kha a sual, cun amah a rak ṭhitu zong kha a sual ve ṭhiamṭhiam. Bia nan i kammi kha i let hlah u. Bawipa sinah chiatser in nan i kam cangmi cu nan tuah hrimhrim awk a si, tiah hlanlio mi hna an rak ti hna kha nan theih. Sihmanhsehlaw atu cu hihi kan chimh hna: biakamnak nan tuah tikah chiatserh biahrannak zeihmanh tuah hlah u. Vancung khua chal in chiatserh hlah u, zeicahtiah vancung khua cu Pathian ṭhutnak a si. Vawlei chalh zongin chiatser hlah u, zeicahtiah vawlei cu Pathian ke chiahnak a si. Jerusalem khua chal zongin chiatser hlah u, zeicahtiah Jerusalem khua cu siangpahrang ngan khua a si. Nanmah luchalh zong in chiatser hlah u, zeicahtiah nan samfa fa khat hmanh nan dumter kho in nan ranter kho lo. A si, a si lo, tilawng kha chim ko u. Cu pin cu miṭhalopa sinin a rami thil an si. Mit caah mit ve, ha caah ha ve tiin an rak ti tawn kha nan theih. Sihmanhsehlaw kei nih cun nan cung i ṭhat lonak a tuahtu hna kha lehrul hna hlah u, kan ti hna. Nan orhlei vel an in bengh hna ahcun khatlei zong kha i chit rih u. Cun nan angki chung nawl lak awkah taza an in cuai hna ahcun nan angki leng zong kha va pe rih hna u. Cun an uktu ralkap hna nih an thil phorh kha khankhat an in fial hna ahcun khan hnih in va phorhpiak hna u. Mi nih thil a in hal hna tikah va pe hna u, an in cawi hna tikah va coih hna u. Nan hawi kha va daw hna u law nan ral kha va hua hna u, tiah an ti tawn kha nan theih. Sihmanhsehlaw kei nih cun hitihin kaan ti hna: nan ral kha va daw hna u law an hremtu hna kha thla va campiak hna u. Cuticun vancung khua i a ummi nan pa fale cu nan si lai. Annih nih cun a ṭhami he a ṭha lomi he an cungah a ni kha a tlanter i ṭhatnak a tuahmi he ṭhat lonak a tuahmi he an cungah a ruah kha a surter. Zeicahdah aan dawtu hna lawng nan dawt hna tikah Pathian nih laksawng aan pek hna lai? Ngunkhuai khawltu hna hmanh nih cucu an tuah ko ṭung. Cun nan hawikom lawng kha nan chawnh hna ahcun zeital a hlei in nan tuahmi a um maw? Pathian bia lo hmanh nih cucu an tuah ko ṭung. Vancung khua i a ummi nan Pa a tlin bantukin nannih zong nan tlin awk a si.